Bakauleng ba ba rategang, ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Morwalo la Moya wa Mokgethwa mo bekeng ya The Saints. Beke ya bagalaledi e leng beke. ya The Saints, beke ya bagalaledi e leng beke ya rona rotlhe bao re kileng ra kgetha Modimo wa rona gore a re etelele pele jaaka Bakeresete. Ka Modimo ba rategang lengwalo la rona re tle go le bona mo go The Gospel.

to others as you would have them to do you amen bakauleng ba ba rategang eh lengwalo la ka tseno ke le le buang ka di-blessings go segofatswa go segofatswa ba ka ba ba rategang and the woos the woos misfortunes misfortunes or curses ba ka ulemo ba rategang re utlwa gore morena jesu ge a lebeletse barutwana ba gage o tla ka a parable o ba raya a re a re ba ba tlhogonolofaditsweng ke bao ba leng poor, ke ba ba leng poor gonne ba tla bona mmuso wa magodimo. Jaanong ba ka ba ba re tlegang we need to interpret this correct. goba correctly, we need to interpret this correctly. Ge re interpret-a goba re tlhalosa se se tlhaloswang ke lekwalo ba ba rategang, blessed are you who are poor, for yours is

o sena sepe ka ntlha sepe ka ntlha ya ge motlhomongwe o sena tiro kgotsa o sena se o ka kgonang go ikgobokanyetsa um tsa lefatshe le le ka kwano o sena tsela ya go ikgobokanyetsa then um go raya gore ke wena o tshepisitswe mmuso wa magodimo nnyaya um blessed are you who are poor poor mo moyeng in spirit in spirit ba ka boleng ba ba rategang ga se poverty ya material possessions ke poverty ya ka mo gare ga gago poor the poverty that jesus is are you who weep now for you will laugh o tla tshega morago setshego se re buang ka sona ga se setshego sa dijoku sa tsa nama ya bophelo ba lefatshe le le ka kwano ke setshego sa the spirit se se tlileng sa kgona go kry-a dijo sa fepega mo lefatsheng le le ka kwano gonne go fepega go morena jeso a go buang o raya gore o tshwanetse wa nna rich in your spirit mo moweng wa gago o nne rich o sa le ka kwano gonne dilo tse tsotlhe tse di ka go dirang dilo tse tsotlhe tse di ka go dirang rich ke tsa mo lefatsheng le le ka kwano bakauleng ba ba rategang go bonale o bonale gore o wa modimo o bonale gore o wa ga jesu keresete gona fo lefatsheng le le ka kwano so Bakaulengwe ba ratehang, bakaulengwe ba ratehang, blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your, your name as evil because of the son of man ga o tsere morena jesu mme o kgobotletswa ba ka stepa o kgobotletswa because of this name then you must know you've got a place in the kingdom of god you've got a place that is why ke re go nna rich go nona ga the spirit go diragala re santse re le kwano re santsane re lefa re bone ka bo stefane happens here now ge re re the poor the poverty we are referring to bangwe ba ka nagana gore re bua ka ka ka ditšhelete batho ba ba nang le ditšhelete batho ba ba nang le di-material possessions and o bo ba lebelela o re wena o setse wa tlhotswe a tlhotswe wa tlhotswe ke mahumo a o nang le ona ga se nnete eo ba ka olimo ba rategang mahumo a o nang le ona a lefatshe le le ka kwano a tshwanna gore o ka nna le ona go ya ka gore o dira ka thata gore go kae o itirela go fitlha fo kae as long as o sa utswe o itirela ka toka bakauleng ba ba rategang you, you are entitled to a otlhe mahumo a a leng teng mo lefatsheng mme fela o tshwanetse wa gopola le lehumo leo mowa o tshwanetseng o nne le lona bakauleng ba ba rategang a seke ra sirwa ke go nna le mahumo a a mo lefatsheng mme re a lebala gore mowa le ona o tshwanetse wa kry-a lehumo la ona mme mo lekwalong la rona la ka tseno le lehumo leo re buang ka lona le go kgobotletswa ke ka mowa e seng ka nama bakaulengwe ba ba rategang.

Wena o o leng reng o mowa wa gago o ipolelelang gore um mahumo a gago a lefatshe ke ona a e leng modimo wa gago ke ona a ka go thusang ka everything wa lebala gore modimo ke mongwe a tsotlhe ge o lebala gore modimo ke mongwe a tsotlhe ba ka o le ba ba rategang re gopola King Solomon-e, King Solomon o ne a kile a ikopela gore a fiwe botlhale ke modimo mme bakaulengwe ba ba rategang re a utlwa gore modimo a mo okeletsa a mo fa le tso tsotlhe tseo um re di labalelang re le batho ba nama a mo fa tsona gore a tla seke a nna le go a seka nna le doubt a se ka nna le daoto a iphitlhela eh, eh, in between him le modimo go nna le di-material possessions tse e leng gore tse e leng gore di dira gore a a tlhokomologe go sala modimo morago bakaulengwe ba ba rategang le wena fela bjalo le nna modimo a ka re fa tse tsotlhe tseo ge rona re tlhokometse re tlhokometse mowa mowa gore mowa re o direle a place mo o tlo yang ko teng in the eternal life bakaulengwe ba ba rategang ke lengwalo la rona ke molaetsa wa lengwalo la rona ba ka uleng ba ba rategang o ka tswelela pele wa tswelela pele go fitlha go 31 eh ditemana tsa rona di felela kwa go 31 ke a leboga a rapele Ke a rapela. Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya wa Mokgethwa, Tate re a leboga ntsu la gago leo re le bonang mo letsatsing la ka tseno le le buang ka ditshegofatso Modimo wa Iseraele le di-curses le di-curses tseo di ka tlang ge re itlhokomologa lentswe la gago Modimo wa Iseraele ge re itlhokomologa lentswe la gago goba as le wena go nna le dilo tse di tshwanang le material possessions tsa lefatshe le le ka kwano thaba e kgolo e nnang teng mo magareng a rona le wena modimo wa iseraele ke yona e ka dirang gore re iphitlhele re le mo dicaseseng mme ka jeno modimo wa ka letsatsi la the saints letsatsi la bakeresete letsatsi la rona heavenly father we are coming back to you and we are saying modimo wa ka we acknowledge that re ba dira dibe mo matsatsing mo dibekeng mo dikgweding re re ding re re nna ntse re re tlholwa ke maikutlo re tlholwa ke dipono tsa matlho a rona

Rre Lebogang, Rre Lebogang, ga re kgonne gore re boele gape mo system-ing e re kileng ra nna le yona mo nakong ya COVID. Ga re itse gore a e fetile kgotsa re santse re le mo gare ga yona, ga re itse ga ise nke utlwe from our government. gore na re fo kae, re tsamaya fo kae. Morena a le segofatse, Morena a le phasamisitse sefatlhego sa gage, a le gaogele, Morena a le